וואס ווער ס'וואשט זיך דריי סעודות שבת רופט מען אויס דער און דער האט אמון אינעם אייבערשטן. לאמיר זיך פארנעמען לקחת שבת אז מ'זאל מער עסן דריי סעודות שבת און מעט היטן שבת, קריגטס ענק נישט מיט ענקערע עלטערן שבת, ווערטס אביסעלע שוין מעטשור, ווערט דערוואקסן, דיין טאטע וויל זאלסט זיצן אזוי, זיץ אזוי, אקעי שוין אזוי, אזוי, וואו זאל איך זיצן, אזוי?

וויאזוי זאגט מען און יאנקל וויאזוי זאגט מען אין איצטראל בעק פייער חורי אש? א מענטש האט בעק פייער, א מענטש ריבעליעס. זיכער דא א ווארט אויף דעם. אזויווי א מענטש איז ברוגז, ער ברוגז אויף זיך און אויף יעדן איינעם פון אומות עולם, ער ווייסט. וואס? זיכער דא א ווארט אויף דעם.

און ער פארציילט אז יעדע מאל ער קומט אריין צו זיין טאטע, טאטע וואוינט דא, ער האט חתונה, ער האט געוואוינט דא, ער האט חתונה געהאט ערגעץ אנדערש, ער קומט אהער אויף שבת יעדע פאר, יעדע פאר וואכן, זיין טאטע איז זייער קעגן אראפלייגן אויפן טיש דיפס, ביי זיי אינדערהיים חלה, פיש,

טשיקן זופ מיט לאקן. מאנדלעך זופ מאנדלעך איז א וואכענדיגע זאך דאס איז נישט קיין שבתדיגע האסט דיר א שטוב צו דער טאטע איז גערעכט צו ער איז נישט גערעכט כ'מיין יעדע מענטש ביי זיך אינדערהיים קען זיך אוועק שטעלן א וועג וויאזוי ער וויל עסן כ'מיין קיינער קען נישט נאכאמאל, ביי ענק אין לאנדן, ווי קומסטו פון לאנדן? משה נחום, מאנטשעסטער, ביי ענק אין לאנדן עסט מען עסט מען געפילטע פיש? איך קען דיך באצווינגען אז דו מוזט עסן געפילטע פיש? דו קענסט מיר זאגן, ביי מיר אינדערהיים עסט מען עסט מען סעבל, ביי מיר אינדערהיים עסט מען לאקס. אונז פארטיג זיי נאכטס, אונז זעמער אונז זעמער, אונז עסט מען לאקס. אונז עסט מען לאקס, זעמער נישט קיין אידן? יעצט לייג מיר אראפ מיטן טיש לאקס און און און דאס איז אונזער שבת טיש. נישט קיין חילוק יעדער קען. דער זון איז ברוגז אזוי ביזן הימל, סאו ער האט חתונה געהאט און ער קומט מיט זיין ווייב קומט ער און ער ברענגט ער ברענגט דיפס. ער ברענגט דיפס ער שטעלט אראפ אויפן טיש, טאטע קען עס נישט אויסהאלטן אז ביי אים אינדערהיים לאכט מען זיך אויס, ער גייט ער ארויס. שוין, קומט ער אין בעסמעדריש פארציילן דא אז א משוגענע טאטע האב איך, און יעדן מאל איך ברענג דיפס, איך שטעל אויס צוואנציג דיפס אויפן טיש, און איך זאג פאר מיינע ברודערס, מעג, שטייט נישט אין די תורה מ'טאר נישט עסן, איך זע ווי אינגעלייט דא אין בעסמעדריש געבן אים סופארט, מ'זאגט אים, שטייט טאקע נישט אין די תורה, זאג איך, מ'דארף איינהאלטן און נישט אראפלאזן א פראסק, זאג איך, איינער לאזט דיך נישט עסן דיפס? איינער לאזט דיך נישט עסן וואס דו ווילסט, דו קומסט צו דיין טאטע, דו מוזט אים אויפרעגן? דו מוזט אים אויפרעגן? קום נישט אהיים אויף שבת, האסט חתונה געהאט, מאך א סעודה אינדערהיים וויאזוי דו ווילסט. ביי אים אין שטוב, וואס? וואו שטייט עס? וואו שטייט עס? ווער האט עס געזאגט? קיינער האט עס נישט געזאגט, איך האב עס אליינס דיסיידעד, איך האב אויסגעטראכט א נייע מין וועג, איך וויל א שבת טיש, איך וויל ביי מיר אינדערהיים זאל מען עסן דעם מעניו, גארנישט מיט אידישקייט! וואס שרייסטו אויף מיר? וואס שטייט דאס? וואס טאר מען נישט? משוגענע הויז! א עקלדיגע הויז! יאנטשי מענטשן! עקלדיגע מענטשן! א רבי האט זי א טאטע? וואס זאל מען שרייען אויף דיר? וואס זאלן דיינע קינדער זאגן פאר דיר? דו ווייסט וואס הייסט א טאטע אדער א מאמע? מיין טאטע אינדערהיים האט שטאט טרינקן מ'געמעגט טרינקן גרעיפ דזשוס מיט סעלצער, ארענדזש דזשוס שוין א גויאישע זאך שבת. זאג איך פיין פון ס'איז וואס די דזשאוק? ער וויל אזוי. נע שטיסעם איך קום אהין איך ע. ביי דיר אינדערהיים לייג אראפ אלע גוטע טרינקען און דאס באקומען שכר. דאס באקומען שכר. קויף אלע גוטע דזשוסן. ס'זאל זיך גיסן שבת וואס מ'קויפט שבת דאס איז מורא'דיג. די די שפעסט דיין טאטע און די און די שפעטסט פון דיין טאטע די שפעטסט פון דיין טאטע ווי קלוג דארף מען זיין צו שפעטן פון א טאטע ער פון עלטערע ווייסט ווייסט ווי די זאך ס'באדערט אים דעיס ס'באדערט אים דעיס קום נישט כ'זאג ענק נאכאמאל שטייט אין שלחן ערוך אויב איינער האט א טאטע וואס עם קען זיך מיט עם נישט אויסקומען זאל ער אוועק מופן.

ווי זעט אויס א אידישע שטוב? א שבת'דיגע שטוב? זאג מיר, וואס טראכסטו? ווי איז דא בחורים? כ'מיין נישט יונגלעך, די יונגלעך פאלגן נאך, זיצן אויף דעם טיש, וואס? וואס? די טאטע זיצט ווי א נאר, קיינער, קיינער קוקט נישט אויף אים, הערסט? זיצט אויבן אן, קיינער קוקט נישט אויף אים, די קאוטשעס זיצן ארום, דער געכאפט אזא מעגעזין, דער געכאפט די נוזפעיפער, און און אקעי, מ'האלט שוין ביי קידוש, מ'שטעלט זיך שוין אויף.

זיץ מיט דיין טאטע, דו ווייסט א טאטע איז. יא מיין טאטע גייט דארט זיין, איך איך איך איך גיי נישט, ער האט געוואלט ער האט געוואלט גיין שבת דארט, אבער ער געהערט זאגן אז זיין טאטע גייט אהין, גייט ער אהין, וואס האסטו מורא צו זיין מיט דיין טאטע, וואס האסטו מורא צו זיין מיט דיין טאטע, וואס האסטו מורא צו העלפן א טאטע, וואס האסטו מורא אנצוכאפן א טאטע, שפאצירן מיט א טאטע, אים העלפן וואקן, אביסל א עלטערע טאטע, שומו שמים. וואס האט מען גערעדט ביי דיך אין ישיבה? וואס האט מען גערעדט אין דיין אלטע ישיבה? מ'זאל נישט עסן קיין פיצא, און מ'זאל נישט פארן מיט קיין בייק. זאג פאר די בחורים אז ס'דא אזאך ווי א טאטע מיט א מאמע. דו האסט יא געלערנט אין לעיקוואוד, וואס רעדט מען אין לעיקוואוד? מ'רעדט נישט קיין פיצא. וואס האט מען גערעדט אין לעיקוואוד? שמילי.

די פיצא גייסטו פון מיר נישט אוועק נעמען, פארשטייסט? און צו פיצא פארשטיי איך, איך בין נישט, איך פארשטיי בעסער ווי דיר, איך ווייס צו מיט מאשרומס צו מיט, צו מיט וועדזשטעבלס, איך קען די פיצא, די פיצא ביזנעס קען איך בעסער. זאג מיר, לייג ארויף חלב ישראל, זעה ס'זאל זיין כשר, עס און מאך א ברכה און אינדזשוי עס, זעה ס'זאל זיין כשר'ע טשיז, וועסט עסן טרייפענע טשיז אז דיין בלוט, ס'ענדיגט זיך, די אדערן ווערן פארשטאפט, עס נישט קיין חלב, קיין חלב עקום.

די קשר איז נישט גוט? קאמאן. שימי די קשר איז נישט גוט? וואס נו? זאג מיר, די דזשוק א גוטע מילכיגע אייזקרים נאר נאר די קאמפאני נאמען, ווי הייסט עס מ... נו? חלב עכום, גוטע גוטע מילכיגע אייזקרים נו? פארגעסן די קאמפעני נאמען. ס'איז נישטא קיין מילכיגע אייזקרים? וואס האט מען גערעדט ביי ענק אין לעיקוואד? שיעור? עפעס האט מען גערעדט? ביזט ביזט געווען אין ישיבה? וואס האט מען גערעדט? וואס זאל מען נישט טוהן? וואס זאל מען נישט טוהן און וואס זאל מען יא טוהן? עפעס רעדט די מגדשירים? זיי גייען מיט א היט און רעקל אויפן גאס, זייער שיין, און אויב נישט? האסט א טאטע מיט א מאמע, רעד צו דיין טאטע, רעד צו דיין מאמע שיין! א גאנצע וואך, און איך דארף אויך רעדן פון כיבוד אב ואם, א גאנצע וואך איז נישט געפערליך, אבער עס קומט שבת, מיין טאטע וועקט מיך אויף צו קרישמע, זי האט א חוצפה? זי האט א חוצפה? ער וועקט דיך אויף צו קרישמע, זאג אים שכוח טאטי, ליין קרישמע, שוין, זאג אים טאטי איך בין מיד, איך מעג צוריקגיין אביסל שלאפן? וואס איז? וואס איז די מורא? דו שלאגסט דיך מיט א טאטע? דו ווייסט וואס א טאטע מאמע איז? ווייסט ער הערט נישט אויף ער קומט אריין נו נו נו נו אויפשטיין קרישמע קרישמע קרישמע ווייסט נישט וואס איז קרישמע דער הייסע נו קרישמע קרישמע זאג נישט כח טאטע פאר מיך אויפוועקן ווי לאנג נעמט ווי לאנג נעמט זאגן שמע ווי לאנג נעמט גיסט אפ נעגל וואסער שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד אפילו איך שלאף איין אינמיטן צוריק זייט נישט שכנוע איך מ'קען שוין נישט אויפוועקן די מענטש אז א מענטש ליגט אין בעט און מ'וועקט אים אויף צו קרישמע, יא אזוי שטייט אין שולחן ערוך. זאג מיך נישט איך זאל ס'זאגן פאר די בחורים ווייל נאכדעם וועלן זיי מיינען און נאכדעם ס'שוין נישט אייניג קיין קרישמע נאכדעם זאלסטו שוין וויסן אז מ'קען יוצא מיט שמע, דאס די הלכה. איינער שלאפט מעג מען אים אויפוועקן צו צו קרישמע, משה נחום. ער זאגט שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און ער שלאפט צוריק איין, טוסטו אים שוין נישט אויפוועקן. האט יוצא געווען. זאג עס נישט אויס, יעצט גייט ער שוין נישט גיין ליינען. דארף זיין עיקר'יש, מען גיסט אפ נעגל וואסער, טאר נישט ליינען מיט מיט, ווען א מענטש שלאפט ווערט טאר נישט ארויס זאגן גארנישט, מען מוז אפוואשן נעגל וואסער. מיין טאטע שטייט נו נו קרישמע קרישמע, מישט זיך אריין אין מיין ביזנעס, וואס איז נאס מיט דיר? גיי זוך א דירה, געט א לייף, גאו, גיי, גיי, נו וואס זיצטו דא? וואס דארפסטו דיך קריגן מיט אים? נעם ארויס זיין אפארטמענט און שלאף א גאנצן טאג! דו שלאפסט ביי דיין טאטע אינדערהיים און ער וועקט דיך אויף, איז וואס? וואס קריגסט דיך מיט אים? ער קומט אהיים פון שול, שלאפט נאך. דרייסט איבער די הויז, קומסט ארויס, קודם כל קומסט ארויס און שרעקעדיג, ס'דא שוועסטערס, ברידערס, שוועגערינס, בלע. מען זעט א מענטש וואקט ארום אזוי מיט די אונטער אונטער קליידער אזוי, ער וואקט ארום און ברוגז ווייזט די פייץ צושטרויבלט, ס'איז שרעקעדיג! ס'איז שרעקעדיג! די חתונה גייט אין קינדער קימער! טוה דיך אן! עקסיוז מי! זאגט מען אין אמעריקע. אנטשולדיגט! כ'מיין מ'וואקט נישט אזוי ארום אין א הויז! און ער גייט שוין צום טאפ און ער נעמט שוין, אזוי זעהן די פיקטשערס פון די בוק פון פון די לינזן, אזוי מיט די מיט די א קליינע שטיקל סחורה דא האט ער אפילו נישט קיין, ווען די גייסט כאטש א געהענטער העמד אזוי גייסט דאך מיט די הויזן טראגער אונטער העמד דא. האסט דאך ניטאמאל קיין אונטער העמד מושי. מ'זעט מער האר ווי וועש. און ער וואקט ארום און ער שרייט און די טאטע ווייסט שוין יא מ'מעג יא. די די טערעפי פונעם טאטע, די טערעפיסט האט געזאגט פארן טאטן אז מ'זאל גארנישט זאגן. סאו מ'זאגט שוין גארנישט. סאו ער גייט און ער קומט דער בחור. ביזט ביי דיין טאטע אינדערהיים! מאך אביסל רעספעקט פאר זיך אליינס, טו דיך אן, קום צום טיש, גיי אהיים ביי זיך, נעם א פארטנער, לעש אויס אלע לעקטערס און מאך א פעסטע פעסטע לעבן פון מרה שחורה, איך מיין וואס, דו האסט צו טון וואס דו ווילסט. איך בעט ענק, איך בעט ענק, קומט ענק אויס מיט ענקער טאטע מאמע, קומט ענק אויס מיט טאטע מאמע, האסט מורא אנצוטראגן א גארביטש? האסט מורא זיך אויפצושטעלן אריינצוברענגען, זאג מאמי,

אז איך זע איינע פון מיינע קינדער, נישט ממש דריי יאר, פיר יאר, אבער מיין זיבן יעריג קינד זאגט מאמי איך האב נישט קיין גאפל, געב א קוק אויף אים, מאמי זאל דיך אויפשטיין ברענגען א גאפל, דו ווייסט נישט ווי די גאפלעך ליגן? דו ווילסט איך זאל דיר געבן דירעקשאנס? דו ווייסט וואס ר' לעדל, מאמי איך דארף א גאפל? ווען די מאמע איז סיי ווי אין קאך און דו זאגסט מאמי דו קומסט סיי ווי אריין, קען איך האבן א, די מאמע זיצט ביים טיש, מאמי איך דארף א גאפל. מאמי איך דארף א גאפל? א פראסק דארפסטו? דיין מאמע זאל זיך אויפשטעלן פאר דיר פאר א גאפל? עס גייט נישט אריין אין קאפ. ווי זאגט מען עס אין אמעריקע עס גייט נישט אריין אין קאפ? איי קענט געט איט. איך כאפ עס נישט. סאו זאלסט מוחל זיין, ס'קומט שבת, זאג מאמע, דו זיצן ביים טיש ווי א מלכה, און מאמי איך וויל סערוון, חוץ אז דיין מאמע זאגט ניין, איך וויל נישט קיין, די פאטשקע נישט מיט קיין פיש מיט קיין זאכן, פיין איז דער, אבער אז א. מאמי איך ברענג אריין די עסן. טאטע מאמע שטעלן זיך אויף ביי דיר אין דעם אוהל, נישט געזען אזאנס. גוט שבת גוט שבת.